Nilqagħkom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali. Illum jiena sejra ser nippreżentalkom programm speċjali. U speċjali għaliex illum se nkunu qegħdin nitkellmu fuq annimal partikolari li nsibu għaw Malta. Però dan l-annimal huwa xejn ħlief il-qanfut. Però qabel ma nidħol fid-dettall nixtieq nilqa' magħna il-mistiedna speċjali tal-lum, nilqgħuk magħna Angelique. Grazzi Grazzi ħafna tal-istedina.
tal-li naqgħet magħna.
L-ewwel mistoqsija tiegħi għalik hija rigward l-ispeċi differenti ta' qniefet li jinsibu madwar id-dinja u forsi tista' ssemmilna xi wħud minnhom, u għalfejn hawn Malta hawn speċi wieħed biss. Mela, madwar id-dinja issib li nafu bihom żbatax-il speċi. ta' ta' qniefet. Fejn tidħol l-Ewropa, l-iktar li ħassib huwa dak li jgħidulu l-Erinaceus europeus, il-qanfud tal-Ewropa. Però mbagħad hemm ċertu pajjiżi, speċjalment fil-periferija mar-Russja, ma' dawk in-naħat, illi mbagħad għandhom anke preżenza ta' qniefet oħrajn. Ċipru, pereżempju, għandhom qanfud partikolari widnejh vera twal. Vera qisu fenek daqs kemm għandu widnejh twal. Imma mbagħad bħala sajz huwa vera żgħir illi għalina kieku nqisuh bħala baby. Eh, ġifri l-ispeċi differenti ħassibhom adattati anke l-ambjent differenti. Kurżità partikolari l-Amerika m'għandhomx nifet. li fil-kontinent sħiħ m'hemmx qniefet li huma endemiċi tal-lokal issib imbagħad importati minn barra mill-kontinent. Aħna f'Malta m'għandniex l-ispeċi Ewropea, m'għandna l-ispeċi Afrikana. Ovvjament, aħna għamilna żmien illi konna maqudin mal-Afrika qabel ma mhm. tela l-livell tal-ilma baħar. U għalhekk aħna għandna anka preżenza ta' ċertu annimali minn Nord Afrika li ma sibhomx imbagħad eh, fl-Ewropa. bħal m'huwa l-qanfut li għandna Malta u anke hemm speċi ta' serp illi fl-Ewropa ħa ssibu f'Malta biss. All right.
U kif il-klima ta' Malta taffettwa l-imġiba tal-qanfut? Differenza ta' ħafna pajjiżi oħrajn, speċjalment ma' pajjiżi oħrajn Ewropej, illi huma mdorrin illi fix-xitwa il-qnifet jitlu f'hibernation, mhm. il-qnifet f'Malta minħabba l-klima tagħna ma jidħlux hibernation, anzi ikomplu għaddejjin jirriproduċu u jkollna l-babies kważi kull xar ehm, tas-sena, anka meta jitlu għandna ehm, babies li jkunu instabu hoglits waħedhom mingħajr l-om magħhom. Kull xar ikollna xi ħaġa diħla. Ġifieri m'hemm xar partikolari li tgħid issib li żjed fih. Ifhem fis-sajf ħassib iżjed, mm. però kull xar ikollna hoglits, m'hemmx differenza bejn xahar u ieħor. U xi rwol għandu l-qanfut fl-ekosistema Maltija? Mela, il-qanfut aħna nsejħulu n-nickname il-laqam tiegħu huwa il-natural pest control. So fejn tidħol l-agrikoltura, il-qniefet ehm, jieklu il-bebbux, jieklu l-buwarwin, jieklu ċertu beetles eh, u insetti oħrajn illi jagħmlu ħsara l-ħxejjex u l-frott li jkunu qegħdin jitkabbru, jiġifieri għall-bidwi il-qanfud huwa ta' benefiċċju kbir. Mhux qed ngħidlek illi ma jagħmlux naqra żgħira ħsara wkoll għax pereżempju mbagħad il-qniefet iħobbu ħafna affarijiet ħelwin. So fejn ħajsibu naqra frawli ħajmorru you know, jieklu naqra minnu u jduquh. Eh, però il-vantaġġ li jkollok il-qniefet fl-għeliqi tiegħek huwa ħafna ikbar mill-iżvantaġġ li mm. jkunu hemmhekk.

ħajmorru iktar eh, preferenzjalment imbagħad tal-bebbux, bwarwien u affarijiet hekk. Alright, okay. U min huma l-predaturi tal-anfut? F'Malta essaċ predaturi naturali m'hemmx. Ehm, barra minn Malta għandek il-volpi, il-foxes, mhm. illi ġili jattakkawhom naqra jew biex jilagħbu jew għax biex jattakkawhom. F'Malta predaturi naturali m'hemmx, però ġieli jkollna qniefet li jidħlu għandna eh, bħala Wildlife Rescue Team minħabba li jkunu nqabdu bil-klib, jkunu nqabduhom so ah. jitlu bil-dog bites, mhm. jew kalla jkunu ehm, eżżewhom xi naqra allora jkollok dik in-naqra anka ehm, ħsara interna mhm. li tittara kif ħa tirranġa. Eh, dak l-iktar li jkollna bħala fejn tidħol ħsara minħabba annimali oħrajn. U jkunu l-iżjed fil-periklu ħabba karozzi u hekk nimmaġina. Dawk eħe, l-iktar li huma fil-periklu eh, bħala speċi huwa minħabba li aħna qegħdin nifragmentaw eh, l-abitat tagħhom. Mm. Eh, fej qabel inti ma kellek kellek eli u ma kellek xtoroq jew inti flok tor- flok triq kellek iktar country lane em, bi- bi- bit-tafal bil-ħamrija bil-ġebel, issa dik qegħdin aħna nagħmlu it-tarmak jew jew is-siment. So fej qabel anke jekk ħajgħaddi xi ħadd bil-karozza ħajgħaddi vera bil-mod, issa tjgħaddu b'ċertu veloċità. Allura jekk inti għandek anfut qiegħed hemm f'nofs it-triq huma jekk jaraw karozza ġejja mhumiex ħajtilqu jiġru kif jaraw id-dawl huma jiġu qishom statwa. Allura f'dak il-każ jekk inti għaddej veloċità li mhux ħadd induna bih. Ma jistgħux jirreaġixxu.
Ekku, ekku.
U l-iżvilupp u l-istorbju f'Malta kif qed ngħidu, qed jaffettwa l-qanfut u l-abitat tiegħu? Qed jaffettwa żgur għall-fatt li fejn pereżempju inti bnejt jew żviluppajt erja li kienet erja ħadra, whether it's kienet ċagħalqa, kienet parti minn wied, whatever, inti hemmhekk qed tkisser dejjem il-habitat tal-qniefed. U dejjem qed iċċekknu u jekk inti ma tagħmilx dawk li aħna ngħidulhom environmental bridges fejn il-qniefed jistgħu jimxu minn żona għall-oħra, allura inti qed tissegregom dejjem f'pockets iżgħar. Mhm. Issa meta inti ħadd tissegrega annimali f'pockets żgħar, ħajkollok problema ta' competition għall-ikel f'dik il-żona żgħira. Ħajkollok problema ta' inbreeding, U mbagħad, ovvjament, jekk ħajkun hemm problemi ġenetiċi, bl-inbreeding dawn ħa jiġu amplifikati. Qabel ma nkomplu nixtieq ngħaddi għal feature qasir li għandna preparat għalikom. Naraw flimkien.
Xumimu il-qanfud. Karattru maħbub li huwa magħruf mill-ġenerazzjonijiet tat-tmenin u disgħin mal-indafa tal-ambjent. Minn cartoons sa stickers, l-influwenza tiegħu laħqet in-nies b'mod li inspirat ġenerazzjonijiet sħiħa biex tipproteġi u tirrispetta lin-natura u l-ambjent. Bl-għajnuna ta' Xumimu, in-nies ġew konxji ta' xi problemi li qed jolqu billi jermu ż-żibel tagħhom barra. Fl-2023, Xumimu reġa' tfaċċa mal-kumpanija ta' Clean Malta, bl-għan li jkompli jirriklama l-indafa b'mod moderni. Bħala riklamar, ivvintaw l-idea biex ipoġġu kaxxa kbira, trasparenti mimlija żibel quddiem postijiet turistiċi bħal il-Belt Valletta. Il-messaġġ tiegħu ma jistax jagħmlu iktar ċar li jekk naħdmu flimkien, Nistgħu nibnu futur nadif għalina u dawk li ġejjin. Bl-għajnuna ta' Xumimu diġà qed isiru ħafna azzjonijiet. Proġettet tal-indafa qed jiżdiedu, fil-baħar u fl-art, u n-nies qed joqogħdu aktar attenti ħalli jżommu nadif, flimkien.
Lura magħna fl-istudio u l-ewwel konna qed nitkellmu daqsxejn kif qegħdin fil-periklu xi kultant il-qniefet. Imma x'inhi l-kawża prinċipali għan-nuqqas tal-qanfud f'Malta?
Il-kawża prinċipali kienet ehm, bdiet il-problema kienet fis-snin 80 u 90 meta beda ħafna iktar l-iżvilupp eh, f'Malta. Hemmhekk hemmhekk peress li kien hemm anke aktar żvilupp ta' toroq fejn ma kienx hemm toroq qabel Kien hemm dak in-nuqqas minħabba li jittajru bil-karozzi. Però minn meta mbagħad bdiet il-protezzjoni tal-qanfut illi jekk inti ma tistax iżommu bħala pet, ma tistax taħqru apposta, jekk huwa għandu bżonn lajnuna, mela mek imbagħad għandek istituzzjonijiet fejn jistgħu jtuħ lajnuna, mhm. hemmhekk bil-mod il-mod eh, qed nerġgħu nippruvaw inżidu eh, il-popolazzjoni u nżommuha stabbli kemm jista' jkun jew nżiduha. Eh, però l-iżvilupp dak huwa l-iktar l-iktar li qed jaffettwa.
U hemm xi diffikultajiet li jaffettwaw ir-riċerka fuq il-qanfut Malti? Peress li huwa speċi protetta, dak li jkun ma jistax jaqbad u jgħid jiena irrid nagħmel din ir-riċerka u jaqbad u jibdija. Irrid ikollok permessi mingħand l-Awtorità tar-Riżorsi u l-Ambjent mingħand l-era U wkoll huma huma peress li annimali notturni u kif iħossu preżenza viċin tagħhom jieqfu jiċċaqalqu jistaħbew, għandek dik id-diffikultà wkoll biex inti ssib eh, l-annimal biex anke jekk ikollok il-permess biex tagħmel l-istudju u l-affarijiet kollha lesti trid issib l-annimal. Illi mhuwiex dejjem faċli, fil-fatt ħafna nies jgħidulek jiena qasqat ma nara qniefet. Huwa diffiċli, mhux impossibbli. Però eħe. Ġifieri huma l-iktar li jqogħdu fl-għelieqi imma ġifieri. Bħalissa li nista' ngħidlek huwa li qed jadattaw u qed issibhom anke f'żoni urbani, speċjalment fejn inti għandek żoni fejn jitimgħu l-qtates. L-għenifed mhumiex annimal stupidu u jekk hu ħa jsib l-ikel lest, ħa jmur għall-ikel lest flok ħa jmur joqgħod jikkaċċaw. U ġeneralment min jitma' l-qtates kważi kulħadd jgħidlek Jiena dejjem għandi xi qanfud jew tnejn jiġu jieklu mal-qtates tiegħi. U jekk ħa jkun hemm il-qanfud, ħa jiekol l-ewwel il-qanfud, għax imbagħad huma naqra bullies, eh? Jieklu huma u mbagħad kif ilestu l-qtates għandhom il-permess eh, imorru jkomplu jieklu huma. Però qegħdin jiġu urbanizzati ħafna qed jadattaw. Il-problema hi illi peress li qegħdin jiġu urbanizzati mbagħad qed jiġu esposti iktar għal toroq fejn hemm ħafna iktar traffiku ta' karozzi għaddej. Allura għandek minnaħa hija tajba għax qed isibu mbagħad anke li kelli qed jiġi supplixxi tal-qtates, però fl-istess ħin qed ikunu iktar esposti għall-periklu tal-karozzi.
Ħareġ artiklu fil-pjattaforma ta' Facebook u jsemma kif fl-2024 issalvaw aktar minn 500 anfut Kif tista' tgħin fil-midja soċjali din il-ħaġa? Aħna bil-midja soċjali nagħmlu anke ħafna posts ta' awareness ħalli inti tagħti dik l-edukazzjoni anke lin-nies meta anfut għandu bżonn lajnuna, meta anfut huwa orrajt ħalli ħaddej għal rieħu. Minn meta bdejna nagħmlu dawn il-posts ta' edukazzjoni rajna li l-ammont ta' telefonati li nirċievu fuq l-emergency line minn sena l-oħra qiegħed jiżdied. L-għarfien qiegħed hemm, in-nies li jagħtu każ qed jiżdiedu wkoll u għalhekk minn sena l-oħra qed ikollna ħafna iktar telefonati. Preżentazzjoni hija differenti. Il-maġġoranza tal-qniefet li jidħlu għandna li jkollhom bżonn l-għajnuna hija minħabba infezzjoni tal-ġilda illi ġġagħalhom jitilfu x-xewk u s-suf. Illi once li anfut tilef ix-xewk, tilef il-metodu ta' difiża tiegħu. Allura dik imbagħad aħna nibdew treatments apposta kemm bħala banju medikat u anka treatment mal-ikel biex aħna nkunu nistgħu nfejqu dik l-infezzjoni. Ikollna wkoll speċjalment fiż-żmien tar-rebbiegħa niefed li jidħlu minħabba li kollhom streamer injuries, eh, dak l-aġġeġġ eh, mekanizzat mm. illi jaqtaw il-ħaxix bih, dak ikun għaddej veloċità vera qawwija. Mm. So kif inti laqat bħalma dan, kif laqat sok qataw, jekk ħajolqot anfut ħajamillu il-ħsara wkoll. Ikollna minnhom li jidħlu friski, dak li jkun induna mill-ewwel ċemplilna u l-ferida daħlet għadha friska nadifa, hemmhekk tkun ħafna iktar faċli li aħna nfejqu dak il-qanfud. Ikun hemm minnhom li dak li jkun jew ma jindunax, allura mbagħad aħna n-nies jindunaw ħafna iktar tard. Mhix impossibbli però mbagħad ħa tieħu ħafna iktar ħin biex inti tfejjaqha dik il-ferita għax imbagħad ħa jkollok id-dubbien li jkun biet fiha, jkollok il-maggots, allura ħa tieħu naqra iktar fil-tul. U mbagħad ikollna l-babies illi ovvjament tibda bottle feeding, u mbagħad bħal babies umani tagħmel il-weaning meta inti mill-bottle feeding ħatibda bil-mod il-mod tintroduċi s-solids, però n-nifed kollha eventwalment sa żmien li aħna niġu biex nerġgħu nitilquhom lura fis-salvaġġ, inkunu kollha kemm huma ix-xiftjajniehom minn ikel tal-qtates, għal ikel naturali. Għax aħna mbagħad m'aħniex ħa nitilquhom lura f'nofs it-triq, so ħa nitilquhom lura fil-widien, ħa nitilquhom lura fl-eliqi, huwa importanti ħafna li jkunu talmu u xxiftjaw għall-ikel naturali tagħhom.
U kif tinduna li qanfut ikun imweġġa?
Hemm varji aspetti, mela, aħna meta jċemplulna l-ewwel ma nsaqsu x'qed tara? Għandu x-xewk nieqes, qed itsappab, qed tara d-demm. Dawk it-tlieta dejjem huma indikazzjonijiet illi anfut għandu bżonn lajnuna. Jekk dak li jkun ċempil nesma, il-kelb tiegħi qabdu f'ħalqu, eħe, ħaniġi niġbru, ħaniċċekkjah. Ġieli ma jkunx għamillu ħsara, però ġieli jkollna bżonn nibdew it-treatment. Ehm, Ġieli ħassib qanfut barra matul il-ġurnata, il-qniefet huma notturni. Jekk qiegħed barra matul il-ġurnata, anke jekk ma jidher xejn minn barra, il-qanfut għandu bżonn l-għajnuna. Ehm, ġeneralment meta jkunu barra matul il-ġurnata jkollhom problema ta' taħnix illi jkun qed jagħmilhom uġieħ f'żaqqhom, ikun qed jiddisturbhom ma jħallihom xorqdu so ikunu qishom imgerfxin. Forsi xi kumment konklussiv li tista' tgħidilna qabel ma nagħlqu? Qatt tgħidu dal qanfud m'għandux bżonn għajnuna, dejjem ċemplulna, aħna ħa nsaqsukom l-affarijiet, u mbagħad minn hemmhekk aħna mmexxu u nkunu nistgħu ntukom pariri jew niġu niġbru ruħna jew ngħidilkom isma' dak il-qanfud qiegħed all right ħalluh fejn hu. Grazzi ħafna Angelique talli ingħaqadt magħna u grazzi lilkom talli segwejtu programm ieħor ta' Malti Kulturali. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla.